Se na lembe leriwani u tlhele a yimisa Gaza nakambe hi milenge, laha a nga tirhisa ntsengo wa ku tlula R149,000 hi ku xava timpahla eka xitolo xa ka Gucci, leti timpahla ta kona a xavela yena n'winyi xikan'we na mhani loyi. Ku sukela loko a ta va hi tivise hi ta murhandziwa wa yena, swi tikomba ingaku vanhu vo tala a va ha ri ku n'wi tsakeleni, ngopfu-ngopfu va ka mhani, ingaku se va n'wi jelezela ku va a teke xiboho xa ku va a tikumela munhu wa mampela kumbexana munhu loyi a nga tiyimisela hi yena. U endle nkandziyiso wo thwii ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a karhi a hi komba mixaka-xaka ya swiambalo leswi a nga swi xava eka Gucci na mintsengo ya kona, laha van'wana va nga kombisa leswaku ri mintsengo leyi a nga yi tirhisa ku va a xava swiambalo a xavela mhani luya, van'wanyana hambi ku ri ku lovoriwa hi yona a va zangi va lovoriwa hi yona, laha a nga xavela mhani luya rhoko ya ku ringana 56,000 na swin'wana swiambalo, hi lowu nkandziyiso wa kona.
haleni yi xavile mhani leyi ya vavasati abdolshe vele 17.250 i xikipa xikipa lexi xi nga laha i think xi na 21000 ya xi na 21500 i xa a swi za swi hala ni vula ku mani mi ta swi twisisa i xaya luya mi ngo swi yinini 21500 i xixa 21500 a ku huyo a suka a hundza kwalaho

It's 31800 ka teka ngwana ka yena nama mina a o dilo di chentshitse thapelo tsa ka di lendile it's 31800 a mina na mina swilo loko xikwembu xi ku lavini xi ku lavini a mi tiva mlamungo e mandwe mandwe khale nga ni endla sweswo top item number three kasi twiwa nga ku lo khandziya i khandziye gautring u nga ri gawutirini swilo swi ri ku tiendlekile okay laha se hi le makumu le ka manakola hi le ka manakoho a makumu kumukumu ka misava um hi le makumu ka misava kwale ka la le ka mano fifty six thousand a ku howiwi five six roko hayi five six a ku howiwi laha ku na vurobani five six laha ma hi ku lavela xiphuku five six how much ya 56000 straight nga cheka kahle hi leyi la 56000 i kota ku ba screenshot i ta byela na vatswari ku ya nga se sungula ku hi loya hi swi nge lunghi i want 56000 sweswi a ku na ku yini ni fika leyi ri yoxe 56000

yi ta ze ku bvuma ni ku boha lexi enhlokweni lexi ku xavisa xilo xa riboni leyi eka gucci leyi eight hundred ta eka mina eight thousand ha ah! va ra huti ta zitwa hikuva hikwala n'wana ka hina swilo swa ti endlekela laniwa ma hi n'wi cheka ku malungu naswona hi hikwalaho ka ma twenty i ku xi le ku xixevasi na xi le ka twenty na yena n'wi teki hmm, ni le ka twenty sweswi va ku ni be nkarhi kahle a ni lavi ku ta koka swilo swin'wana swa ku ta tika ku fona va tlhela mi ndzi ku ndaka hydraulics ndzi ku na ti tekela ti-disquet ni ta mani mukambirhi mara yi le ka vuma twenty kwini kasi yes twenty thousand one hundred loyi le henhla le 20100 bana screen bana eh, va ri screenshot i ta kota ku sa ya cheka kahle 20100 um eh, a ngo durha na yona tichiperini ku va ku loko swilo swi ku durhela hi loko i swi langute hi mbilu n'wana ya loyi ni ta va ni beli ya loyi mindzuku um eh, ni le ka bedi ya ti-twins